Awle tuna vawiin ni sawm pahnih zing dar nga leh min sawm pasarih nen rawh hian lunglei kan kal dawn a. Zawiak fel a kal tawh a zan kawtah min lo nghak a Zawiak fel a pui turin kan chhuk thla dawn a ah tu zing chu ni chhuak a thu hmi zing ang reng khawp mai a kan kal phawt ang a. Guys te Ani vek wo Ang kal ge 01 te 02 a Kalang o chuan kan sawi khanin lunglei kan kal dawn a kan hriatpa a in a insawn dawn a kan zupui dawn a kan right ti mai la kan right lohna hi rei tawh hle mai a tun kungah pawh bike kha lo rei rei ve tawh a ni ahh rawn chu en enjoy deuhin an tlan ang a an tlan chak dawn lo fa ah lo thil zel ang. a rawn tlang par par ang a hawngei thingpui kan indawng ka la hre lo a ril hi tram nghal em em mai a buai thlak thin khawp mai ema tak phei chu ka in dai lai ania mase tram em em mai ni mase ding a ti kha Ka ril a ṭam tur a ni, ka pum a ruak tur a ni kan ti kha maw? Chuan chuanin Reste awle cheu chhung hi a la tam khawp a ai ni pawh a ṭang ṭha dawn at at khawp mai ai an tlan chak lutuk lo a. Tawk vel riau a ni, tlan chak vak pawh ngai lo kan tih. Menala har deuh hlek tih mai chauh a ni.

lehlai huang huang hi alai zmc thlenga kan in hmu leh ngei e um thingpui chu kan in dawn nih hmel a in zuai la tha ve hrim hrim a ril te pawh a tam tawh a Hmuh leh dawn a. Thingpui ka din zuai a. An para thang a mawm ang reng a. Min ngei. Ka ngei. Ka ni deuh nghul. Ờ.

lo cover hman ila tha tur ania ka cover hman thawt lo ani a hnung berah tlan bawk si e min tlan pela sawmi deuh chuan chuan kan a hnungah kan dingah video ni lo la em e an tih ringawt a an tlan pel chian tlan bawk a min ngeih tawh tawh lo ring ring ka in hian ruah tui a bu ve deuh hawk a a lei min hmun tinah hianin a awm a thian zara harsatna kan tawk lo turah te pawh kan in ngai a Tlâwn takin an tlân zêl ang a, aah siu. Tuah hianin Siasu ah rama MC True Brothers petrol pump a inthir zui a ni, umm tlai hmun hi.

tang tha ta tawh khawp mai he lampang chu tur tlang atang kan en chhuak a kawrlum nen vote raincoat te pawh kan ha a thenin a vote ve deuh lek a turin zing hi-- ahh ni chhung kha zing nasa a. Tunah chuan in ang tawh lo ngang mai. kan channel lo la subscribe lo zawng zawng te mi lo subscribe zel ula ah kan channel hi a variety a right na ngawr ngawr hi an ni lo a hrang hrang maw the variety hi top mai kan rawn la ti chho zel tur ah te pawh ngai ila um then zawl nge nge a lo zawl e a phawt mai teh ang tunah hian dar riat leh sawmnga vel a nia naupang school kal hun vel a ni a school naupang kal thliah thliah a school naupang an tam hle a ni. Hei Jafri ah a nia boss Jafri a.

Zo ber fel a hei. Chu hian dark chocolate mit nga a ni a sir suk chang han an chawn leh chiap bawk hi a hei.

Ka ngei tlang ta. Ka hmelh na a lawm ka tla. Kan hel. Sir khawp mai chu lai saw. Chunga in ziak hi chhir ang chu ngai teh ka lo kal thawi dawn a.

Ka tan han hreawm dawn em tih ka rilru alo awm a ni. Ah, thlamuang tak pawn an tlan dawn lo hei, tunah kan ni te pawh kan tlan chuang lo ta. Bi ka na. Tian chak lampang hi tian hei. Kawi khat emaw pawh han kawi zauh ila alo min char char. A ngaihna awm lo rap thlak tu. kum danga a awm ngai em chu ka hre lo a lunglei hi kan kan vawi khat kal nan nia ti mai ang kan kal ngai lo ta kan vawi khat kal nan ta tiang em em a khawkar kawng hei ko amin thla char char hi ni tawp mai ni kan rawn vlog hman lo zawk a a then chu a nal a kawng hi rin aiin hian kawi hnih khat kan tlan zeuh a min hi pakhat hmuh khawi lai a maw hming min a lo awm ngei ngei a kan sawrkar hruaitu te pawn tlai vek kawng kawng a che bawk si um sawitu te pawh hian in tlaa helai vel te hi chu ngaihtuah sak chuan ngai ve ni zin vai vak ah, tan an khawk i thlak hle ni oh kawng a che hle a hmm haulawng kan thleng a eng eng hi chu kan ding a a zia deuh hlek a maw a insawt hi a tam vak lo a a ri phei pawp pawp zel a hau lawng kan thleng chian ni. Waiting shed Funded by Ministry of Rural Development Government of India PSL Water Conservation Department Lunglei a ni. Hai! Hai an chawl leh a ni. Kan hman mawh lo. Chhuak hma viau a thlen hma viau kan tu mahse vawinia insawn chiah tih tur kan nei a, kan thlen a insawn kha a ni mai dawn a. Boruak a nuam ṭan.

Umm hei hei hi ni a kan a chil tu pa chu a i saw a rin ka melh la a lawm a tlan midang zui zui a hel vek a rawn chil thei hra a.

Aaa a nuam tho kawng si a ka tlan a nuam mah mah zawk hei a chhiat dan reuh ka hmu a kan ri chauh reuh reuh rawp rawp a chhelai kha ka lo la lo a pawi tak tak a ni Kan chawihna tur kan thleng tep a. A nuam per per khawp mai. dai sawng sawng chhum a zing nasa ang reng a ruah hi sur hi a tum in ka ring fuck you.

Zotlang atang kan chawk at eikham chiah a kan hman hmawh lo bawk a mahse hei ruahin min han hman dawn tlat mai a khaw chhung kan lut dawn. tunah hian dar khat vel a nia kan muangchang leh kawng a lo tha lutuk lo nen kan chawl ve nasa a zun tam thiar vel ten duak rinain kan thleng hma lutuk lo. Kan tum ang zan chuan kan thleng lo a mahse ah tlawng takin kan thleng dawn a ah tumah a i han chhia leh khatiang ang kha kan awm lo a lawmawm tak zet zet a ni chuan hei ah khawchhung deuh lampang kan tlan lut ta a.

Lunglei hi tian bike in kan vawi khat tlan na nia ai motor te chu kan kal tho a mahse tianga thian ho kan vawi khat kal na nia nuam hle tura ngai la ruah an sur hman hram a a ngaihawm hle mai thleng chiah chiah ila tha tur nen kan thleng hman lo deuh chiah chiah bawk si thla khawp mai. ahh kawngpui pawh ri naiin a tha a tlai hi a in luah tur chu nih hmel a hei a in luah a nia maw ah hei a in luah a nia hmm. a nuam viau turah te pawh ngai ila Kei chu ka dah lo ka top box hi ni mai.